ndimambo hapana apa kuzheko kuziva kuti mambo ndiani ndimambo naye ka kangoma kekwedu yapera vazhakata vaenda taapa ya inonzi iyo social circles where we look at everything social media where we celebrate uh, people who trend uh, on social media uh, tichivona kuti ndivanani vanomboita nezvei handiti ka right tino mufaro wamandiriri zuva ranhasi so if you don't follow mambo ndimambo join over 200 if not 300,000 followers on Facebook as well as on TikTok uh, and you need to follow everything about Mambo ndi Mambo because uh, content yavo inotrenda kwete zvishoma naika so nhasi tete tichiona kuti Mambo ndi Mambo ndiyani vanomboita nezvei munose vaona vari kune mamwe maradio station nhasi vari pano for the first time on social circles on Power FM right so MC Bafadhinze studio with Mambo ndi Mambo mambo ndi mambo how are you ah, good and you welcome togamuchira kupa wafm aiwa tinostenda eh hanzi mambo ndi mambo nyangwe akafa nyangwe asati amuka azvichinje eh. mambo ndi mambo ndima vaimbirwa song here nase colors eh. nice hanzi ndini akaimbirwa song nase colors so mambo ndi mambo eh, kuna mukuru wamazuva kune mukuru wenguva kune mukuru wechi handiti kazi george ben anokuti industry ndeipi nhasi tine mukuru wemafoni so his fame goes beyond selling uh, mobile phones different types of mobile phones handiti ka his reputation inozivikanwa on social media so tina mambo ndimambo nhasi muno mustudio mambo ndimambo you know why ndiri kuramba ndizoroza tina mambo ndimambo because vazhinji havasi kuziva kuti tinani all right so can you tell us uh, eh, kuzikamwa kunzi mambo ndimambo chete handitika kuna mambo ndimambo but imimi you need to help us nhasi mambo ndimambo ndiani maybe in real life makazvarirwa kupi munorepresenta geto ripi kana kuti residence ipi handitika e, eh, mukakurira kupi tell us a brief history of your you eh, mambo ndimambo eh, ndicolet wadera okay.
eh, ndakazvarwa kumfakusi mfombi baba mfombi tikakurira kumfakosi wow. tikadzidza kumfakosi mhm. eh, ipi yacho mfakosi kunonzi kucherima alright Eh, kuchirima kuzvigure kuzvigure eh, eh. nanditoriwo chigure kwasamuriwo hmm.
mhembe wechigure
wow mai wechigure zvinofamba sei kana muri chigure ah, tachange tozvemsikanzwa tichiri vana tichingoterawo apa rapedza tazongopindawo apa ti haa zvainakidza nanhasi eh, aiwa izvi mageto yutsikasaa maona tombopinda mugiya racho here chere izvo hai izvo zvazviyapinda
ko makaregerei makasiirei kuita zvigure womotozvisponsa mm. wow okay Eh, I didn't know that. Did you know that? So if you have got a question today, Nas, izvezvi pano, uh, just come through. 0712831172 utaure namambo ndimambo ubvunze kuti mambo ndimambo e, muri sei do you have a question hanzi mambo ndimambo ndiri kuda zetifold izvezvi mabrr from obulawayo is tuned in ah, hanzi ndiri kuda zetifold like now eh, tikati e, aiwa don't worry mambo ndimambo is in the house nhasi you sort all of you hatitika e, eh, kune kune vanhu vanotengesa mafoni avo and staff vanoita zvavanoita vachitengesa zvimwe zvavanotengesa zvimwe vamwe vachibigwavo vamwe vatengeserwa zvefeki vamwe vachitambudzika ndirika but eh, tiri kuti isusu eh, chibaba chiri panapa goes beyond

ko chakazoita kuti mutrende naichi baba chakazoita kuti mutrende imimi kusvika your career yava something for concern zvekuti munhu wese akutaura nezvenyu as content like going beyond kutengesa mafoni as content chii eh, inini handiri munhu ari intelligent eh, ndoita zvinhu zvakasiyana nevamwe eh, mukaona even pamafoni ipapa uh-huh. ndini ndakatointrodusa mashop mazhinji anga asingatomboite asitomboziva nezvekunzi kunoitwa swap and top okay inini ndabva ndazviintrodusa so muri kuti dhiri reswap and top eh. rakatanga nemi eh. okay raingoperera mustreet but mashop ndinabva ndati ndaintrodusa shop kutaura ndikati this shop yakuchitanga anonzi maswap and top saka nyangwe une foni yakatsemuka nyangwe une foni yakushungurudza unouya tokupa box tokupa new one wow so tiri kuti isusu um, for the first time kuti kunzi kutori neshop yekuti unogona kuti seti zvatoona mumamovhi nekune dzimwe nyika unogona kutienda nefoni yako wonoupgrade kwakusina shop inodaro you started it yeah. in harare in zimbabwe wow thats mambo ndi mambo for you hanzi mambo ndi mambo one munhu wandoziva anotengesa pixel ko kwini varipi ndinonzi maishalo from uh, budas budiriro one hanzi kwini vari kupi queen hanzi vari kumba queen havana kuuya nhasi handiti ka kwango yamambo chete handiti right ko saka zita rokunzi mambo rikudainzwa muchinzi mambo vanhu vakakutumidza here kana kuti makatozvigadza makaita zvokukonzi kuita sei korona yeumambo yakabuda sei ndakazvarwa ndakatogadzwa kare okay. because inini ndoerangara saka mutupo wangu unonzi wamambo mm-hmm, wamambo eh, saka tiraona wamambo saka zvakatozvarwa nditori mambo kudhara mm, chirasha chirasha chikandamina mazingo eh, ago vee eh, vazimuto awa ndokweduka ukoko uh, all right saka saka isusu tiri kuti umambo hwakabva pakuti wamambo o vaira nungu aiwa takuonai mambo zvokwadi ndi mambo mazvihwira eheka kwakabva zita renyika ukoko ndo mambo vatiri kutaura nezvavo hadiika right saka tiri kuti isusu e, imimi tingakuisai muklasi yemacontent creators here looking at uh, people eh, vachitaura nezvenyu on social media basically vamwe vanogadzira zvimamimu zviya zviya vamwe vano vamwe vamwe vandoana vachitevera dzenyu dzepersonal life kuti hadzi baba dhimambo vazodai nakwini zvikazodii eh, eh, eh, tingakuti muri content creator here besides you being an entrepreneur haa ndiri zvese ndiri zvese haa ayi atsvagaisai dhimambo
Uh, alright, andri eh, ndri content creator, ndiri entrepreneur. Eh.
Alright. Ndokwana kwese.
Mukwana kwese.
Mazvihwira all the ways from Mambo. Then tiri kuti Mambo imimi pa social media vanhu vanotaura zvavanoda. Anditika. Vanhu vano taura zvimwe zviri negative zvimwe zvinotobaya mwoyo chako chako nyazonati aiya tovapese nari unoda kudaita sei imimi munomanaja sei negativity inini ndozvinhu zvandoti oda manje eh, because handingangoti ndingangoita chinhu kana ndikaposta chinhu ndingotarisa zvinhu zvakanaka chete ndikatarisa zvinhu zvakashata eh, zvezvitondipa simba ndikatarisa pane inini unoziva kuti inini ndiri munhu anobata mari everyday ini ndakatozara mari pandakazoshamisika mumwe munhu akutaura chiranzi eh, Hakuna ndakushamisika akudanza hakuna mambo vanofamba nebhenzi ya 1998 ofiti zvezvi uda kudena zvezvi ofiti bhenzi yacho ingatozi bhenzi nyama ndikakutora iti eh, inini makomenzi enyu aya anondipa simba mangwana acho ndakafuma ndakanotenga nyama yebm makazotenga bmw nyama nyama ndikati gara vachitaura futi saka kwamuri imimi eh, negativity yeah iconstructive criticism okay wovanotokusimbisa asambokech here amukechi mafeelings Ah, inga anitoseka senge nakwini tikatoonana mamacomments anenge achitoti achaitoputika nekuseka zvedu toti mm. haa ah, eh, asi izvi uyo anenge ataura shuwa but rega ndidai aparika kudai takaonawo mamacritics aitaurwa mazuva ekutanga ndepfeka crown macrown mamwe egold aya vamwe vatavataura kuti aye anopfeka crown yeplastic defek ye chichi tikadaiwa bo hazvinetsi Eh, kuna jere kune makings mm. tikahotowo zvinhu zvekunandikuona mutori nacho eh, eh. chemadzimambo icho yezve tikati aiwa ngavachitaura futi vakataura futi kuti he akupfeka yejira ndakuchitenga gold gold chaiyo kuti china goridhe
maane egoridhe chai chaiyo wow wow wow wow wow that's mambo ndi mambo right here uh, on uh, power fm social circles nhasi mambo vari muno vari muno mustudio eh, if you want to talk to mambo send a message or ask something about him on 0712831172 uh, eh, hanzi mwana wegeto rangu uyu zvekutodaro ndinonzi peshi kashiri pamufombi e, mufombi macv iri panapa iri kunakirwa nemi mambo ah, yeah. alright we also have uh, he, someone here saying uh, mambo ndimambo mukuru wemaminutes chibaba chacho eh, ka uh, hanzi ndipewo chero samsung zvayo uh, mukaona ndiri kushandisa monzwa tsitsi imi alright so mambo ndopavari kuti aiwazvo munouya kushop ne no matter how small it is eh. mozo mm. so the other thing why we have invited you imimi you're a young person mm. and eh, zvamuri kutoita zvine positive impact musociety vanhu vari kutodzidza kune eyoung person izvezvi ari kuti haini titori kumufombi vamwe vakutoita zvemadrugs because vakaona sekuti life haishandi but imimi muri kuinspire a younger person nhasi unoyo nekutoti its possible kuti unogona kutotengesa foni ugototrenda ugotoita mbiri zvokuti munhu wese ananga akuti haaina handina kumwe kwandoenda ikutozova eh, eh, kadzimba saka imimi muri munhu wekutoti mune mucho influence so thank you so much for that because vapfanha vari kutodzidza especially power fm it's, it's, it's dedicated to young people kuvainfluenza kuti vange varichiita zvinhu chaizvo chaizvo zvinovaka upenyu hwavo in zimbabwe so one more time thank you so much for that All right. So that's it uh, right here on Power FM. My name is MC Bafanzi. Tiriku Tinamambo Ndimambo and uh, you'll be coming back uh, Pana pa, pa Power FM. Uh, but here is uh, a music uh, uh, from Jah Prayzah. Uh, kana muchimhanya mambo zosara seiko ndachiridzira hanzi namambo ndimambo eh, kana uchizviti unopisa iwewe ini ndine benzi ya 98 ndakatozotenga bm ko iwewe wacho ne wazosara sei So, so we've got Mambo Ndi Mambo in the studio, and also talking about the uh, what's trending on social media uh, right now. Uh, mukuru wemazuva uh, mukuru wemafoni nhasi tinawo panaka as well as Sir Wicknell nhasi vazongomuka vakati aiwazve Eh, I'll give you 1 million uh, Prophet Makandiwa because Prophet Makandiwa last Sunday vaitrenda nenyaya yekuti vaiti ayo inda kugamuchira zvipo sei wiki newo chipo chamakambopromisa chacha kana muchiri makasunuka uyai nacho tikuropafadzei saka nhasi vati ayo haa eh, whatever that has been said has been said imi muri munhu wamwari asubscribe to the anointing uyai mutore uyai mutore uyai mutore mita as well as eh, mota yakanaka zvokwadi zvamazviro kwazvo Rolls Royce as well e, akambanaka kuti mbichana e, vaitigwa zvakanaka naika e, frets wo abva azongomukawo nhasi akangotiwo nhasi ndaona polygamist kana ndimiwo polygamist yacho akutaura zvana felinandi nana haya vhidhiyo riro kanzi nariona zvokwadi zvakaoma anyway back to our story e, i've got mambo ndimambo in the studio e, ndachitaura namambo ndimambo of air hanzi namambo kana ndikakubvunzai mukapindura e, ndikafara if he is satisfied e, nemubvunzo ne e, vanogona ngokupawo something andirika e, mafoni ari kupuwa vanhu mambo ishuwaka handisi kunyepa eh, eh, eh. munogona nguvapa masomething something mapixel akazara hanzi ndogona ngokupa pixel namambo mambo saka e, tikuisei here kana kuti tinofanira kutokuisai ka mugroup rere rembinga imimi muri mbinga here zvekutodaro zvekuti vanhu vanogona kutobroka kana vakada kukutevedzera anoda kungonditevedzera chete anobroke akuenda ah, kumucha straight
why ndabvunza kudaro because i've seen you giving you vanhu foni ndakakuona muchipa vanhu mafoni and stuff kutonyora chako chako tinhingi huya kushop utore foni and stuff so zvitori legit you give mm. phones vamwe vasitori muharare munomu sepixel yamandiigira Eh. you do that to people ah, inini ndozvandoita guys inini pixel yangu yauya handiti ka my pixel is there handiti ka i'm going to do a video ndichitoivhura yangu handiti ka kwete yekufungidzirwa kwete yecontent aa uh -uh. yangu handiti ka i'm going to do a video after the show eh, ndigokuratidzai kuti aiwa namambo ndimambo zveshuwa shuwa eh, chakatoherereka handitika saka imimi naye mambo muri kuda kubvunza kuti chii imimi tivapindure kuti kudii va vanhu ava vagozouya kuyopotora pafoni aiwa tumubvunzo haa twakapusa pusa tumubvunzo twakapusa pusa eh. okay let's go
mm, vagadzirira
so you'll be bringing your answers to 0712 831172 pa whatsapp studio whatsapp number yepower fm if you get the answers correctly eh, kwai ngavahwisise isu vekure aiwa ko mambofoera mubvunzo here nhaivi

foni yakapiwa freeman first question inonzi chii right e, mambo munhu ari kuhwina foni agona maquestions ese here kana kuti tiri kuti tikabvunza first question hwina totomuannounsa toenda panext question
munhu akagona three questions eh. so first question foni yakapiwa uh, freeman inonzi chii allright number two number two eh.
address yekushop address yekushop shop yavavo ndivaviri vari kakupi okay eh number three third question eh, third question kuti google pixel yekupedzisira inonzi chii what's the name of the latest google pixel phone all right so first question phone yandakapa freeman inonzi chii handiti ka aha then number two address yekushop kwamambo nemambo unoiziva here panhambani kana kuti pakona chii nachii handiti ka then last question latest uh, phone yegoogle pixel inonzi chii itsanangurei itsanangurei itsanangurei those are the three questions agona dzese ari kuuya kuzotora phone as simple as that okay uh, mazvihwira uh, that's babo ndi babo amai heda hayayaye maanzi ari maanzi ari kuuya allright saka mambo tichatozoti apa pakatenda totozombonyatsochitsvaga maanza titsvaga agona the three questions in a row agona dzese nhaika ehe congratulations to whoever achaparticipata acha allright Thank you so much eh, mambo ndi mambo hanzi inini ndiri mbinga zveipapo kana ukanditevedzera unobroka mazvihwira oh, power fm it is 22 minutes past the hour of uh, uh, uh, 22 minutes kwete past to 5 handiti ka ehe eh, ka will be shutting down social circles on 5 uh, at 5 o'clock and in the studio today ndina uh, the boss himself mambo ndimambo murume wakwini ndikwine iyo yekane allright mambo ndimambo E, on social media pakambotrenda nyaya yekuti hanzi pakaita an exchange of words nakwini ndikwini vamwe vakatombotikatomboona ruma yekutoti hanzi mambo ndimambo vatosiyana nakwini here chichichichichichi what do you want to say about that ah, haina kwini atifi takasiyana ah, inenge iri content oikondendi mm. orit so mazviwira kwai kusawirirana mukaona tichigba on social media nakwini ndikwini kuchinjana mashoko ensafu its strictly content nothing personal hapana ukecha mafeelings okay abazviwira kwaya no feelings attached hapana hapana kutowirirana chaiko chaiko all right uh, we'll be coming back uh, after the break uh, again ka music yamuri kuhwa uh, ndeya tami moyo from the background featuring mark mugwazi handiti ka all right so we'll be coming back just right after the break uh, pan up after few messages uh, from the man himself freeman ehe ka paimwe yemibvunzo pabvunzwa kuti freeman ndakamupa foni inonzi chii namambo ndimambo in the studio right here on social circles pano papower fm andirika right mambo ndimambo imimi besides kutengesa mafoni andirika e, mune zvimwe zvipo here because imimi youare social media person youare content person youare an if ndingati chiko artist or something tell us eh, nditori artist tori musician mutori musician ehe okay munozika mwana kuti mambo ndimambo here vane rimwe zita ayo vatonzi ja victory ja victory ehe okay mune song yamakatomboita eh ah ndatomboimba song na baba harai ah musadaro inonzi chii
inonzi wakandibaya kana kuti Ah. yekedero ah imimi kaimi inini kaini hamusi muri kutaura chokwadi here ah, musadaro so imimi mjaa victory ndimi eh, mutori nerimwe zita wo victory mobile eh. okay ndiyo iyi andiri kuridza eh, ah,
okay all right so it's going to be playing in the background Eh, ndo iri kurira ja victory vari muno besides eh, being eh, mambo ndi mambo timbonzwa pisi yacho ndaita idea inonetsa That's the song uh, yamuri uh, kunzwa iri kurira kubackground andirika ehe eh, vanonzi javit mambo ndi mambo eh, vasati vakuita zvekutengesa mafoni andirika ehe vasati vakupfeka chinijimbi chinigeria allright so saka nanhasi mukanzi muzopeva masongi memutonzi ja victory here vatiitangoti mambo ndimambo eh, ha vari kuti mambo ndimambo allright okay so mm, mubvunzo mm, wangu mumwe tisati tadzokera kunohwinisa vanhu mambo ndimambo ndokuti eh, imimi mungada kutora mashoko api kueyanga person ari kupererwa izvezvi ava into drugs vanasikana vari kuzvitambisa and stuff imimi muri munhu ari influential zvamungada kukurudzira vana vechidiki eh, zvandingakurudzire vana vadiki kana vachiri kukura eh, aiwa ngavasiyane nemadrugs ungatarisa inini mm. vanhu vazhinji vanogona kuzviramba inini ndakakwira mufakosi nofana ndataura ndati ndigone chiguri and eh, mufakosi kundirwa zvese zvese but handirabve anambobata kana doro anditomumwi doro handimwe wow ah, kana fodya kana any drug handisi anambobata mm. eh mudai ndakazvibata eh, tikatarisa vamwe vedu vataitamba navo izvezvi nepavari eh, unonzwa tsitsi but inini nekuda kwekuti ndasingaite zvemadrugs isingaite isingaende kwaina mhepo ndoendawo hmm. eh, but eh, tese pandiri nhasi
okay mazvihwira ah, mazvihwira vapana kwanzi hazvishande siyanai nazvo munenge muchitambisa nguva yenyu ah, that's a music ah, that's a, mes a message eh, from cha victory eh, right eh, kumaquestions maquestions maquestions maquestions tiri kupika munhu one anenge agona zvese in detail vamwe vari kugona vamwewo ndo vari kungoenda pafacebook vondogoogla vobva vaona adresi iripo kana location ehe then vamwe ndo vari kugooglawa zvimwe zvimwe zviri kuresveka zvimwe zviri kunzvenga zvimwe zviri kuita sei handiti ka but there is only one winner mambo ndizvo ka hmm. are we picking one winner kana two, two or three one, one winner yeah alright agona zvese woyo mazvihwira kubva kumbinga yemafoni alright saka tiri kuti isusu imimi imimi mambo muchatipa maanza zviri accurate sekutarisira kwamanga muchiita then anenge adaro iyeyei e, anenge aanza sekutarisira kwamuri kuita sekutsanangura kwamuchaita imimi ndiye ndiye umwe wevaviri vari kuwana mishatinga yemapixel mafoni manyama okay allright saka first question Eh, maybe pamwe ngo usina kunyatsohwa first question eh, kwabvunzwa iko kuti eh, foni yandakapa freeman wataridza inonzi inonzi chii eh, question iyi ndoyoyo ndoyekutanga yekuti ndaka ndakapa freeman foni inonzi chii chechitwo question yechitwo handiti ka eh, kwabvunzwa iko namambo ndimambo kuti ndinombowanika pashopu ipi yacho handiti ka then ndobva pazobvunzwa kuti latest uh, google pixel phone zita rayo model yayo inonzi chii handitika right so mambo first question yenyu imimi uh, anza yamamutasira iyi inoti chii imimi foni yamakapa freeman inonzi chii vari kuparticipate after this it means maanza zenyu anenge asiri valid handitika all right so cut off takata handitika right uh, eh, 1650 takata hapasina question eh apasina answer yekuti asirwa question phone makapa free manonzi Google Pixel 9 Pro Fold Google Pixel 9 Pro Fold haleluya all right question number 2 address yenyu yepamunowanikwa kuna bank and chinhoi uh -huh. panikismo Nikis... shop number u28 shop number u28 all right then last question latest eh, model inonzi chii eh, iri kubuda musi wa 12 august iri kubuda musi wa 12 inonzi august google pixel 11 pro xl kureva kuti va- vese vanga vachiti 11 series vakonewa here 11 series inenge yakubatanidza ese okay imi mamuchida one specific one orit atomboti tomboisa papa 11 series pacho okay Eh, eh, because eh, iri part of 11 eh. alright so iwewe eh, kana uchi funga kuti wagona handitika eh, raise your hand tumirai kaoko tione pa 0712831172 tumirai kaoko tumirai kaoko kaoko kanoti here present ini ndiri panapa handitika 0712831172 kana uchizviziva uchibhilivha iwewo kuti you have done justice uh, kumaquestions amambo ndimambo hanzi ini ndiri mati muri mufuku mvura yemufuku mvura yemufuku aipwe aipwi nhasi ndangopfuma nditi nhasi da kublesa vanhu 20 mm. Eh.
mangwana munomuka ah, on your ah, ah, feet andomuka towanda i'm broke andi broke all right utori blessing ya mwana ah ndiri blessing ya mwana hapana zvino ana andi broke
all right so raise your head kana if you think uh, you have given the correct answers andika raise your head ipapa apa tichi and we'll be back uh, just right after uh, gai baki handiti ka eh, freeman featuring eh, aleke macheso eh, timbo jaiva muno mustudio tinorambidzwa nani inini namambo ndimambo tiri kuya kuchikuva kuzojaivha the video shall be posted don't worry All right, so I'm down there. I'm down there. Ah, hey. tiri kutorwa negoogle pixel ndikuhwe futi uchiti pixel yakadhakwa iwewe munobirwa mukazvirega endai kwamambo ndimambo makanotenga mafoni ese amuri kuda handirika uya nekambudzi kako tikuchinjire tikupe foni svinu foni nyama handirika wakaenda kugaufa hameno zvako zvoperera kuno ndopadzoperera panapo ah, takaenda takaenda